Salam hormatly bizi seredip oturan ildeşler. Biziň bu gezekki temamyz Millioneriň düşünjesiniň syrlary. Awtory Harv Ekert. Millioner ýaly pikir etmek üçin millionlara eýe bolmak hökman däl. Ýöne millionlara eýe bolmak üçin hökman millioner ýaly pikir etmeli. Elbetde Haçanda biz millionerler we barly adamlar hakda aýdanymyzda, öz baýlygyny dogry ýol bilen gazananlar hakda aýdarys. Bu gün men durmuşa bolan garaýşymy üýtgeden Millioneriň düşünjesiniň syrlary atly kitap barada gürleşmek isleýärin. Kitabyň gahrymany Harv Eker noldan başlap özüniň millionyny gazandy. Ýöne maliýe ýagdaýyny dolandyryp bilmeýändigi sebäpli Tiz wagtdan doly bankrot boldy. Kitapdaky ýalňyşlyklary we başdan geçirmeleri seljerilenden soň, garyp düşünjeli adamlar bilen millioner düşünjeli adamlaryň arasyndaky tapawutlar öňe sürüldi. Bu wideoda biz olaryň arasyndan dört sany iň möhüm barada aýdarys. Sizde şeýle ýagdaý boldumy? Bir zatlary satyn almaga geleňizde, öz gözleýän zadyňyzy tapmak üçin köp ýerlere aýlandyňyzmy? Ýöne birnäçe manat arzan. Şeýle düşünje psihologiýasy pes adamlara degişlidir. Elbetde, siziň puluňyzy tygşytlamagyň hiç hili erbet zady ýok. Ýöne bularyň hemmesi siziň muňa näçe wagt sarp etýändigiňize bagly. Eger siz iň arzan önüm satyn almak üçin birki manat tygşytlamak üçin, Bir sagat sarp etseňiz, onda siziň wagtyňyzyň bahasy bary-ýogy onlarça manatdyr. Baý düşünjeli adam wagtynyň gymmatlydygyna gowy düşünýär we bir sagat sarp edip ýigrimi-otuz manat tygşytlamagyň ýerine, ol hemişe wagtynyň bahasy bäş ýüz ýa-da bäş müň manat bolar ýaly sagady nädip ulanmalygy barada pikir edýär. Munuň üçin haýsy zatlar edilmeli? Nädip ösmeli? Näme zatlar öwrenmeli? Ýagny bu döwürde edilip bilinjek talap has ýokarydyr. Şeýlelik bilen pikirlenmegiň arasyndaky ilkinji tapawut, baý düşünjeli adamlaryň maddy maksatlarynyň ýokary bolmagydyr, a garyp düşünjeli adamlaryň maddy maksatlarynyň köp dereje pes bolmagydyr. Siz biznes açmak barada pikirlendiňizmi? Siziň her biriňiziň kelläňize näme gelýär? Dogrusy, ýa-da köpimiziň aramyzda bolup geçdi. We wideolarymyza berlen teswirlerde hem şuňa meňzeş pikirleriň köpüsini görmek bolýar. Aý nämäň biznesi? Haçan men işimi ösdürip ýetişdiren badyma, islendik ýagdaýda kimdir biri gelip ony menden alyp gider. Ýa bolmasa, Eger-de häzirki wagtda bu haýsy-da bir erkin iş pudagy bolsa, onda pikirler şuňa meňzeş bir zat bolar. Ýok. Bu pudakda örän köp bäsdeşlik bar. Söwda doly. Iş başa barmaz. Eger bu haýsydyr bir täze pikir bolsa, köpler pikir eder. Eger-de bu hakykatdan hem gymmatly bolsa, onda muny kimdir biri öňem ederdi we şuňa meňzeşler. Şeýlelik bilen, hatda bu köpüňize ýaramasa-da, şonda-da bu garyp adamlaryň düşünjesi. Sebäbi baý adam başlamazdan ozal meseleler hakda pikir etmegiň ýerine, öňünde açyljak mümkinçilikler hakda pikir edýär. Mysal üçin, Biznesiň ondan alynmagynyň deregine, şonda ol ösüp başlar. Iň esasy zat biznesiňi başgalar almak islär ýaly derejä ýetirmek we şol ýerde baglanyşyklar köp bolar. Meseläni çözmek üçin pulam, soňam iň erbet ýagdaýda-da şu wagta çenli köp pul gazanaryn diýip pikir eder. Eger käbir pudakda bäsdeşlik köp bolsa, onda ol, eger uly bäsdeşlik bar bolsa, Onda köp müşderiler hem bolar. Bu söwdadan bir bölegini almak üçin men näme edip bilerin diýip pikir eder. Eger bu nähilidir bir täze pikir bolsa, onda kimdir biri muny menden öň edendigini anyklamaly. A eger hawa, onda näme üçin soň togtadyldy? diýip pikir eder. Geçmişdäki ýalňyşlyklary gaýtalamazlyk üçin hemme zady öwrenmeli. Ýöne eger muny hiç kim etmedik bolsa, Diýmek mundan peýda ýok. Şeýlelikde ikinji tapawut, baý düşünjeli adamlar mümkinçilikleri we meseleleri çözmegiň ýollaryna ünsi jemleýärler. Garyp düşünjeli adamlar kynçylyklara ünsi jemleýärler. Ýok. Sen oňlugyny gördüňmi? Kim bilýär, ol haýsy usul bilen gidip ony satyn aldy? Bularyň hemmesiniň kiçijik dükanyň girdejisidendigini pikir etme. Bu ýerde näme-de bir zad-a bar. Hawa, dogry aýtýaň. Meňem ýadymda, okuwçy wagtymyz ol hiç zat etmeýärdi. Ol hemişe biziň aramyzda şowsuzdy. Şeýle görnüşli gepleşikler size tanşmy ýa-da şuňa meňzeşler? Eger-de siz kimdir birinden muny eşitseňiz, Onda siziň öňüňizdäki adamyň garyp düşünjeliligini bilmelisiňiz. Sebäbi baýlaryň düşünjesi bilen garyplaryň düşünjesiniň arasyndaky üçünji tapawut, baýlaryň psihologiýasy bolan adamlaryň haýsydyr bir üstünlik gazanmagyň nähili kyndygyny bilýändigi we şonuň üçin beýleki adamlaryň üstünliklerine begenýändikleridir. Garyplaryň psihologiýasy bolan adamlar başgalaryň üstünlikleri bilen ylalaşyp bilmeýärler. we şonuň üçin adama her tarapdan töhmet atýarlar. Siziň hemmäňiz ýolda uniwersiteti gutaran, belkem ikini gutaran we ýekeje kitaby, okuwçy kitabyndan galanyny açmadyk adamlar bilen duşduňyz. Ýa bolmasa olar birnäçe kitaplary okadylar we dünýädäki ähli zatlary hamala bilýän ýaly pikir etýärler. Şeýle adamlar köplenç beýleki adama öwredýärler. Olar bäş minutdan dünýä syýasatyny size ýaýradyp bilerler. Hatda olar haýsy güýçleriň dünýäni dolandyrýandyklaryny bilýändiklerine-de ynanýarlar. Men howluda eline piwo alyp ýa-da sosial ulgamlardaky toparlara we haýyr-sahawat bilen beýleki adamlaryň ýalňyşyklaryny ara alyp maslahatlaşýan Birine bir zat subut etýän we şuňa meňzeşler şeýle ýaşlar hakda aýdamok. Emma öz üstünlikleri barada aýdylanda, olar şowuna düşme diýýärler. Olar baýlaryňky şowuna diýip pikir edip, ýöne öýde elini tutup otursa-da üstünlik gazanýandygyny, Alla olara hemişe bir zat ugratýandygyna ynanýarlar. Bu adamlar hemmäni bilýän paradokslardy. Ýöne näme üçindir olaryň şowsuzlygy düýbünden ähmiýetsiz faktorlar. Ýa-da Hudaý, ýa bagyt ol ýerde dogulmaly däl ekenim, hiç hili baý garyndaşym ýok we şuňa meňzeş sözler bilen baglanyşykly. Bu da olara görnüşe bolan ynamy, täze bilimleri we ösüş ýollary üçin mümkinçilikleri görmäge päsgel berýär. Şeýlelikde, Dördünji tapawut, baýlaryň düşünjesi bolan adamlar elmydama täze ösüşleri gözlemegiň ugrunda bolýarlar we şol bir derejede durmaýarlar. A garyplaryň düşünjesi bolan adamlar dünýädäki hemme zady bilýän öýdýärler. Şu sözleri aýtmak bilen bu günki wideomyzy jemleýäris. Ýogsa-da biz sizden üç zat etmekligi soraýarys. Wideomyz göwnüňizden turan bolsa, laýk basyp, Kanala ýazylmany we teswir ýazmagyňyzy isleýäris. Ýene görüşýänçäk hoş sag boluň.